Idawwarkom dawra mad-dinja u tikom l-affarijiet li huma vera importanti. Jekk taraw xaġa interessanti dejjem ibatulna fuq dan l-indirizz elettroniku tagħna kif ukoll għandna ah, il-WhatsApp. Ah. U soltu dejjem ngħidu x'għamel Trump. X'għamel Trump?
Illum x'għamlu l-ħliel Trump. Eh? Miskinu.
Ma nafx jekk tafux imma Trump is-soluzzjoni tiegħu għal Gaza fejn hemm dawk il-gwerer kollha bħalissa hija illi n-nies ta' Gaza jitfagħhom f'pajjiżi oħra fil-madwar u Gaza jiknes kollhom kien u jagħmel resort fil-Mediterran. Li tkun proprjetà tal-Amerika wkoll għax dik importanti li nsemmuha. Issa da miskin biex ipattu ilu nara xi attivisti tal-Palestina sabulu għax huwa għandu golf course Skozja wkoll tajjeb u ivvendikazzawulu, jew ma nafx kif, ivvendikawulu billi tefawlu, għax vendikazz kien. Xi seba' ħamra. Insomma, ejja nitkellmu fuq affarijiet li qed jiġru hawn Malta. Mela, bħalma tafu, il-lokalità tal-Furjana jgħaddi xebgħa traffiku minnu għandhom problemi oħra wkoll li jiġu organizzati fost l-ikbar avvenimenti f'pajjiżna u allura il-Kunsill Lokali tal-Furjana qed jipproponi ċertu tibdil hemmhekk sewwa. U għall-ewwel darba f'Malta naħseb tista' tgħid il-Kunsill kollu huwa magħqud fuq daw il-proposti għax kemm Nazzjonalisti, Laburisti kulħadd magħqud. Tajjeb. Bliem. U aħna naħseb eh, fid-dover illi nkunu nafu x'hemm propost u x'jaħsbu n-nies. Tlaqna. Mela, ninsab il-Kunsill tal-Furjana u ħdejja hawnhekk għandi lil James li flimkien mal-Kunsill irnexxielkom taqblu. Ekku, irnexxielna naqblu. U fuq xiex qbiltu?
Fuq pjan ta' riġenerazzjoni biex niftehmu policy paper li se jkun l-ewwel pass se joħodna biex nikkonsultaw, nikkonsultaw primarjament mar-residenti, mal-Furjaniż, biex ukoll jgħidilna x'jaħseb dwar ċertu ideat fosthom bħal pereżempju l-ideat li għandna li s-sitwazzjoni fil-Furjana tan-nuqqas ta' nies hija sitwazzjoni straordinarja. Mela jeħtieġ ukoll għajnuniet straordinarji Biex naffaċċjaw din il-problema, jiġifieri għajnuniet finanzjarji biex anke ż-żagħżugħ jiġi jgħix il-Furjana, jixtri l-proprjetà, jagħmel ix-xogħol biex il-proprjetà tkun abitabbli, dan kollu ovvjament amalgamat ma' proġetti oħra bħal pereżempju forsi l-ħsieb tal-proġett ta' rinovazzjoni tax-xogħol fi Triq Sant'Anna, il-Maxxer tal-Ġublew. Dan ovvjament kien hemm ġabra ta' ideat ukoll li kienu saru fil-passat minn individwi oħra. u l-Floriana tagħmel parti mir reġjun Port. Allora nistgħu wkoll l-amalgamaw l-idejat ma' reġjun Port, ġifier ma' Kottonera, l-Belt Valletta u l-kumplament ta' lokalitajiet fir reġjun Port u nibnu l-politika tagħna flimkien. Din il-karta u hekk dan id-dokument mhuwiex aħħari. Se jibqa' jkun dejjem żviluppat, se jibqa' jkun dejjem aġġornat bil-kontribut tan-nies, tal-poplu.
Kemm hu sabiħ meta aħna l-Maltin naqblu bejnietna. U issa sinjura nippruvaw insolvu problem oħra li għandna f'dal-pajjiż li mhux qed ikollna biżejjed babies. U fil-fatt staqsejna li tfal esperti li għandna f'dan il-programm biex jgħidulna kif insolvu. Mela, għan nitkellmu fuq xi ġora, xaġora li vera tinkwetana bħala pajjiż sewwa, dejjem biex ngħidu Robert da sewwa. Mhux qed nagħmlu biżejjed babies, mhux qed ikollna biżejjed babies, x'taħsbu li nistgħu nagħmlu fuq għali? Ma tistax tikwanda nies biex ikollhom il-babies, tipo, imma għaż ma smajt biha dil-ħaġa dil-problema. Lekin zidu iktar babies, mhm. jikollna iktar biex jieħdu sib.

Ma tafx. You drink more water and you'll be good. No, uh, no. Uh, I, I want to drink a lot of water to be skinny, but I do not want to have any kid hand.
Kemm huma bravi dawn it-tfal jekk taħsbu li tfal tagħkom jinqalgħu wkoll, ħanamlu round ieħor ibatunna hawnhekk. Jew inkella fuq il-WhatsApp. Hawnhekk. Isma', Jiena ascoltajt il-koinċidenzi. Il-mara kienet qed taqra A Tale of Two Cities u mbagħad kellna żewġ tfal.
Ma ħammu l-lemin ta' għax il-mara tiegħi taqra Snow White. Snow White.
Seba! Għandek raġun, seba! Iġri san! Iġri!